Her dowzahy üç müň zyndan bar, her haýsysynyň çukurlygy müň ýyllyk ýol. Her zyndanda müň dag bar, otdan, her dagda müň köwek bar, her köwekde müň şäheristan bar, otdan, her şäheristanda müň mähelle bar, her mähellede ýedi ýüz müň saraý, otdan, her saraýda ýedi ýüz müň zyndan, her zyndanda ýedi ýüz müň sandyk, her sandykda ýedi ýüz müň ýylan, her ýylanyň ýedi ýüz müň kellesi bar. Her başynda ýedi ýüz müň agzy bar, her agzynda ýedi ýüz müň dişi bar, nauzubillah. Her dişinde ýedi ýüz müň halka, her halkada ýedi ýüz müň zynjyr, her zynjyryň agzynda köýke-apja bar. Şonça uly dowzah bir ýylanyň agzyndadyr. Baý, baý, Allah duçar etmez. Hak subhana we taala perman bolmaýança ol perişde agzyny açmaz, dem alybilmez. Eger agzyny açaýsa, onuň agzyndan çykan Nepesiniň yssylygyndan tamam älem jenewerleri köýüp, kül bolup, derýalar gaýnap, ýere siňip gider diýdi. Hudaýy saklady. Andan ötüp bir derýany gördüm. Hiç mahluk on ýaly derýany gören däldir. Bir är-hatyny gördüm. Güna-gün azap bile gynýarlar. Dowzahyň barça kynlaryny munuň azabyndan artyk gördüm. Hemme kişiden. Soradym, bu niçik kiberes eken? Bu kimkä diýdim. Bular adyny aýtmana bize perman ýok diýip aglaşdylar. Andan soň neda geldi Allah tarapdan. Eý Jabraýyl, aýtgyn diýdi adyny diýdi. Mälik aýtdy, Eý Muhammet, ol ataň Abdylla, ol ýanyp duran eneň Amyna diýdi. Beýhuş boldum. Enem-atamyň azapda görüp, huşuma gelip, olara derhas boldum. Hudaýa, şu äjem bilen kakamyň günäsini diläýin diýdim. Hytab hezret ilaýy boldy. Ata-eneňi diýjekmi ýa günäkär ymmatyňy diýjekmi diýdi. Nala we zaly bilen aglap arz etdim, eý bary Hudaýa! Eý Allahym! Ýa Züljelal welikem! Asy jap ymmatlarymy diýjek atam-enemden bizar diýdi. Gör biz üçin bir ata-enesinden geçip otyr. Oda ýanyp dur bolmasa. Andan geçip bir kimersäni gördüm, bir kişini gördüm. El aýagynda zynjyr düýrli azaplar bilen giriftar. Bu kimdir diýip soradym. Bu Ebu Tälyp agam diýdi. Ana kapyr bolup geçseň azapda sen. Andan ötüp Beýtil Mamura ýetdim. Iki işigi bar. Ululygy ança bar ki, bu başdan o başyny bäş ýüz ýyllyk ýol. Bir hyşdy ýakutdan, bir hyşdy zeberjetden, bir hyşdy altyndan, diwary kümüşden, içinde bir münber guralgy, hemmesi bir däne ýakutdan. Ol öýüň baýysyny soradym. Aýtdy, her güni ýetmiş müň perişde towap etýär diýdi. Her juma güni perişdeler munda namaz okýarlar diýdi. Onuň sowabyny siziň namaz-juma okýan ymmatlaryňyza bagşlaýar diýdi. Namaz-jumadan galar ýaly zat däl görseň. Andan geçip, altynjy asmana ýetdim. Perişdeler gelip, maňa yzar-ikram bilen salam etdi. Muny ululygyňyň adyna Sewkaýyl diýýär eken. Bu perişdeler bisýar nowazy şedip ötürdiler. Andan bir perişde gördüm. Alty ýüz müň başy bar. Her başynda alty ýüz müň ýüzi bar, her ýüzünde alty ýüz müň agzy bar. Her agzynda alty ýüz müň dili bar. Her dilinde bölek hemdi-sena aýdyp, Allaha hemdi-sena, tesbih aýtýar. Munuň adyny Hemedan diýerler eken. Jemi ýagyşlaryň, garlaryň, katrasynyň, beýamanlaryň, gumlaryň, heýwanatlaryň endamyndaky tüýleriniň hesabyny etjini bilýär eken bu perişde. Bilmeýän zady ýok eken. Soradym, muny bilmeýän zadam barmy diýip, hesabyny bilmeýän zadam barmy diýemde, iki zadyň hesabyny bu melek bilenok diýdi. Birisi şul ki, her kim bäş wagt namazdan ozal on mertebe durud aýtsa pygambere, salawat aýtsa, oň sowabyna. Ikinji, ertiriň sünnetini öýde okap, mesjide barýança pygambere durud aýdyp barsa, on gadama barýança hesabyny alýar, sowabynyň hesabyny alýar, ondan soň ýokarsynyň hesabyny alanynda kellesi çaşýar diýdi. Gep. Görýäň, şol ýaly bilimdar perişde. Sogaby köp eken, sünneti öýde okap, farzam bolsa ymamy bar uýsaň. Ol perişdeleň ýanynda iki sandyk bar. O näme sandyk diýipdim. Ýa Muhammet, siziň roza tutýan ymmatlaryňyza ýazylan haty azatlykda bar diýdi. Andan geçip bir perişde gördüm, maňa salam etdi. Aýtdy, ýa Muhammet, dowzahy tomaşa edip, köp perişan bolupsyň. Indi men sizni behişde alyp gireýin, şadyman, hoşwagt bolsun, şadymanlyk hasyl bolsun, men Mälik Ryzwan, behişdiň Eýesi men diýdi. Hemme perişdeleriň hazynadywany men diýdi. Meni Hudaý Taala lütfi, rehmeti we paýzyndan ýaradandyr. Elimden tutup behişde alyp giýip diýdi, ýaňky melek. Jemi hüýr gulmanlar, wüldanlar tagty-bagtlarynyň şiren-şerbetlerini, kandy-kandylatlaryny gördi, görkezdi. Dowzahyň mähnet-muşakgaty, gam-gaýgysy başy, behiştiň rahat-pyragatyna göwnünden zaýyl boldy diýdi. Hemme saraýlarynyň işigi ýap, ýapylgy. Miweler hem, ýagny çig, hamdyr. Bişmändir. Biraderim Jebraýyldy. Sizi mübärek gadamyňyz behişde girmeýänçä işikleri-de açylmaz, gulplan uja durar diýdi. Miweleri-de bişmez. Owal siz, ondan soň ymmatyňyz girer diýdi. Gör bizi bihterin ymmat etdi Allatagala köp şükür etmeli muňa. Ýene bir menzilgä gördüm, başy arsa ýetip dur, hemme menzilgäden ýagşy eken. Mälik Dowzah Rezwan aýtdy, Jennetiň eýesi aýtdy, Siziň ähli beýtleňiziň jaýydyr diýdi. Ol esnada bir parh bagş şemal geldi. Meni ol ýere alyp çykdy. Bir gandyl ýahutdan bir gupba gördüm. Ýetmiş müň burçy bar. Her burçunda ýetmiş müň küňküre. Her küňkürede ýetmiş müň tükürük. Her kaýsynyň arasynda ýetmiş müň kandyl. Her kandylyň arasynda bir menzilgä. Her menzilgäde ýetmiş müň şasypa. Her sypada ýetmiş müň tagt. Her tagtyň üstünde bir alam. Her alamyň düýbünde hüýr-gulmanlar ýetmiş gat hülle geýip dur. Her kaýsy bölek hylla. Her hülläniň ýakasynda eýesiniň ady ýazylgy. Bu pylanyň aýaly diýip. Her hüýrüň elinde ýetmiş müň bukja, her bukjada ýetmiş müň hülle, her hüllede La ilahe illallah Muhammed Resulullah nagyşlary ýazylgydyr. Ýakasynda eýesiniň ady pylanyň heleýi pyla, şu hüýrügiz pylanyňky. Her erkege ýetmiş müň hüýr berer diýipdir. Andan ötüp bir meýdan gördüm. Gyzyl altyndan, ak kümüşden, läli-jöwherlerden parça edilipdir. Ortasynda tört ýap bar. aryk bar. Biri süýt, biri asal, biri şeraby tähur, biri-de bal. Bu derýalar seýredip bir ýere geldim, bir gupba gördüm, ak göwherden. Bu derýalar şol gupbaň, şol gümmediň içine çykyp gelýär eken. Munuň asly Bismillarahmanrahym eken. Ol derýaň lebinde o otlary hemme zawparan, sümbül, nesrin, raýhanlardyr. Daşlary hemme läli-jöwher, zümerrit, zeberjet, merwerit eken. Topraklary müşk ambar eken. Mälikrizwan bile bir alma getirip berdi. Elime alyp ýardym, içinden bir hüýr çykdy. Hemme behişt bu hüýrüň owadanlygyndan ýagtylyp gitdi. Sen kimiňki diýdim. Aýtdy, Ýa Resulalla, siziň hatamyňyz hezreti Aly razyýallahu anyň hüýri men diýdi. Ýene bir enar getirip berdiler. Ony hem ýardyň içinden bir hüýr çykdy. Ondan on esse owadanrak, behräk, ony tamam behiştden muattar ysynden behiştli ysdan doldurdy. Kimiňki diýip soradym, Emirelmumynyň Osman razyýallahu anhumyňdy. Andan soň heýran galyp durupdym, ýene bir alma tutup geldi. Ony hem ýaryp gördüm, onuň içinden hem bir hüýr çykdy. Ondanam owadanrak, tamam Bedeni müsgi ambardan, ysdan, Kimiňki diýdim, Men Omar razyýallahu anhuňky diýdi. Ýene bir almany tutup berdi, onuň içinden hem bir hubrak bir hüýr çykdy. Owalkydanam ýüz esse zyýadarak eken. Sen kimiňki diýdim, Men Emirül muminin hezreti Ebä Bekir Syddygyň hüýri men diýdi. Andan soň bir terenç zer elime getirip berdi. Onuň içindenem bir hüýr çykdy. Sen kimiňki diýdim, Ýanyndakylar, Ýyldyz, Aftap, Bulbur, beýleki görenleri ýyldyza meňzäp, bu bolsa güle meňzeýär. Sen hemme behişt Bühüriň çehresinden behiştler ýagtylyp gitdi. Bul Hüri aýtdy, Taha, Maha, Muhammada, men siziň kemine hyzmatkäriňiz Hüriňiz men diýdi. A, görýäňmi? Hudaýtagalaň jenabyna ýüz müň şükür we senalar aýtdym. Bul wakyalary görüp şadyman hurram bolup ýene bir menzilgä çykdym. Ol menzilgälerden hüýrgulman güldanlar, şireý şerbetler müň hisse artyk eken. Hytap geldi ki, Ýa Muhammet, anha mekrubat menziletlerini gördüm, hemmesi seniň ymmatlaryň üçindir, ýaradyp goýdum diýdi. Andan bir murguzar gördüm.

E, kylyp riýazat ha riýazata maýyl bolýanlaryň nesibesidir diýdi. Her kiçi gije täheçjüt namaz okap, gije ýatman Alla bendeçilik etse, namaz köp etse şolaň nesibesi diýdi.